Dyma hanner tymor olaf o'r flwyddyn academaidd yym yn yr ffyrdd tipyn yn wahanol i'r arfer wrth gwrs. This is the last half term of the academic year uh, but in a total different way of working of course. Wel, wi'n gobeithio bod chi wedi cael hanner tymor braf, uh, mae'r tywydd yn braf, Yym, a dwi'n gwybod bod tipyn o gyffro wedi bod, yym, achos oedd yr Eisteddfod yr Urdd ddim yn digwydd wythnos dytha fel yr arfer, ond mae'r Eisteddfod Tŷ wedi bod yn digwydd, uh, sef uh, gweithgaredde a cystadlaethau uh, mewn modd rhithiol. a llongyfarchiadu bawb wnaeth gystadlu, a wrth gwrs i bawb yy fi oedd yn llwyddiannus yr wthnos dwytha. Well I hope you've had a lovely half term, uh, the weather's been fantastic, um, and also there, there was quite a bit of excitement last week, um, it's normally that week is the Urdd Ysteddfod, National Urdd Ysteddfod Week,

Wel, um, thema'n gwasanaeth heddiw yw um, edrych ar arwyr. Um, the theme for the assembly today is heroes. Yn y rheswm bod fi wedi dechrau ystyried hwn yw dyma thema um, Cyfnod Sylfaen y Cyfnod Lleoddol 2 y tymor hwn.

ch'mod, pwy ni'n gweld fel arwr? Who do we see as a hero? Um, odi arwr yn goffo fod yn enwog? Does a um, hero, has, he, has an hero got to be famous? Mae hwnna'n gwestiwn eitha, eitha diddorol. Felly, amser ni'n ystyried uh, arwyr, um, a falle bod rhain, mae dwi um, pum llun rhywun o arwyr falle, um, Superman, o'r hen arwr, mae fe'n arch arwr, Uh, Supan is a superhero and is a hero to somebody. A dyma beth sy'n bwysig yw, mae arwr uh, yn, yn wahanol i bawb. Tom Jones, canwr o fri, yn arwr i rai. Tom Jones, a, a, a great singer,

JK Rowling yn ysgrifennu wrth gwrs y llyfrau Harry Potter, a, ac rwy'n siŵr yn ysbrydoliaeth i bobl eraill i fynd i ysgrifennu. JK Rowling, who wrote the Harry Potter and is definitely an inspiration to others. Um, to write their own, own stories, novels, be bynnag chi eisiau. Um, person ar y gwylod, felly mae rhai ddim yn anabod y person hyn, Scott Gibbs yw hwn, um, chwaraew rygbi, roedd Scott Gibbs yn arwr i fi uh, amser yn y fancach, um, wedi chwarae i Gymru, um,

Felly, dyna'r pobl falle sydd yn fwy amlwg fel arwyr, ond yn ystod y cyfnod hwn, mae isie ni ystyried pwy yw ein arwyr falle mwy lleol, pwy sydd yn, yn sicrhau bod y byd yn parhau, achos dwi'n gweld rheini fel arwyr. So, is it worth us thinking of what a hero is at this present time, in this situation? Felly, mae 'da fi ambell i gapsiwn neu ambell i lun fan hyn, um, y person ar, ar y top gyda'r cyfrifiadur yn, yn symbol o, o athro athrawes yn um, gweithio tu ôl y cyfrifiadur. Um, odi, odi athrawon um, a staff yr ysgol yn arwyr ar hyn o bryd? yn sicrhau fod gwaith yn mynd allan i chi'r disgyblion um, ac yn cefnogi chi i sicrhau fod dysgu yn parhau. So are teachers and uh, school staff um, uh, heroes at the moment uh, whilst um, continuing to provide work uh, ensuring that learning carries on

O boed yn yn llysie, yn cig, um, are they heroes at the moment by ensuring that there is a continuous, continuous source of food, uh, vegetables, fruits, um, meat and so on. A mae rhaid cofio wedyn beth yw'r pen arall o siopau. Uh, pobl sy'n gweithio yn y siopau, siopau yma nawr yn, yn gweithwyr allweddol, um, those people working in the shops at the moment are uh, key workers to make sure that there is enough food for us, the butchers, the local shops. Mae'r ma hynna mor, mor bwysig i gadw'r wlad i symud. A wedyn y canolbwynt ar y sleid na, wrth gwrs, yw ein doctoriaid yn nyrsys. Dyma'r pobl sydd yn gweithio mewn amgylchiadau heriol tu hwnt ar hyn o bryd i wneud siŵr bod ni'n yn ddiogel, yn yn gwella o unrhyw afiechydon wrth gwrs, yym ac ar hyn o bryd ma' ma' nhw'n gweithio yym oriau rhyfedda um, yn mynd mewn i amgylchiadau gan anodd, ond mae rhai ni fi'n arwyr trwy'r amser, achos dyma'r gwaith maen nhw uh, yn penderfynu i'w wneud trwy'r amser. Mae hwnna'n ma hwnna yn, yn tipyn o her, a ni'n ddiolchgar, ddiolchgar tu hwnt iddyn nhw am wneud. So do, the doctors, the nurses, the people that are supporting care homes at the moment, um, they're heroes,

without any question. Uh, we, we gweld hwnna. I see those people as heroes as well. Felly mae nifer o, o mathau o arwyr. There are so many different um, types of heroes. A mae rhaid i bawb ystyried pwy sydd yn arwr i hunain. So you got to consider who's your hero? Who is that person that inspires you? Pwy yw'r person a sydd yn eich ysbrydoli chi? Achos bydd e'n wahanol i bawb. Bydd e'n wahanol i bawb. Ond uh, ar y cyfnod hyn, mae'r arwyr na ar y sleid na yw'r arwyr um, mae angen i ni fod yn ddiolchgar iddo. Diolch yn fawr i chi am wrando. Um, mae, um, byddai yn gweld chi eto uh, di llun nesa, neu byddai, byddwch chi weld fi eto di llun nesa. You'll see me again on Monday. Uh, a dyna be, uh, mwynhewch eich wythnos. Uh, gweithwch yn galed wrth gwrs, gweithwch gyda'ch uh, athrawon uh, a'r staff ar uh, er teams. A yym cadwch yn ddiogel ac yn iach, 'na be sydd yn bwysig. So enjoy your week, keep safe and healthy, um, work hard, work with, with your um, uh, teachers and staff, uh, and you will see me again uh, next Monday. Felly, diolch yn fawr i chi am rando, hwyl i chi nawr. Ta-ra!